Allura kif intom girls?
Su, jiena affittat fuqek.
Tajjeb. Jiena dejjem nista' nkellem. Eh, mela, mela, mela. Jiena dejjem xtaqt illi nibda fil-karriera tal-modeling u nixtieq li jekk għaliex li tippermetti li forsi nesponi li l-nifsi biex nkun modella li għam. Skon kif ħat esponi li l-nifsi? Le, le, xirrit ikollok biex tkun modell? Ħa nibdew hekk. Qas taf minn fejn ħanaqbad nibda. Som, ħa ngħidlek jien għax għalkemm inti kona, naħseb li l-iktar ħaġa importanti u t-tifla tiegħek tgħallimna irid ikollok ċertu ċertu mossi u pożi, hux vera bħala photo model. Ħantikom mossa jien, ara ġejja. Ejja.
Din hija, din hija il-mossa double yellow line illi aħna l-wardens nuru meta xi ħadd ikun fuq double yellow. Yes!
Wow, good job, Chief Abrot. Iftaħ naqra direttura. Ej, xtaħseb? Issa, ħana milkom il-poza meta għanna triq maluqa, alright? Għana naqra di sexy naqra biex tlesti ruħi.
Poppana oħra biex. Lura, lura.
Shoulders biex. Yes!
Kemm jien.
Ux vera tixtieq u model bħali. Għax inti meta jkun kbir bħali tista' dejjem issib is-sorpriżi. Isek għandek treasure hunt. Ara mbagħad tmur fuq xi ħadd bħal da. Irqiq. X'tista' ssib mhux xi biċċa asparagus?
Malla Daniela dwan tal-pastizzi għax kieku għax għara għadu All right jew? Komdu. Komdu jgħad. Isma, ah. jina il-modeling xtaqt dejjem namlu. Fik jgħad.
Jina eżempju anka l-ġim immur kull-jum. Għabel kun għal-ġim. Eh. Inti kellek xi tajb ma xaħat. Ma tal-washing machine. Eh, għalli.
Mela dik kelli l-washing machine. Mm. Għadni nixtrija ġdida fjamanta. U tfajt il-load. Tajjeb. U, u ma bdiet iso iġġamjat tajjeb, ċempilt il-washing machine it-technician u ġi u qalli għax qabbejta wisq, qabbejtilha l-purtieri. Temmeni li kull ma tfajtilha qal zitta taħt minn tiegħi. Iġġlidt miegħu Sander, eh, ġejt fl-idejn. Eh, eh. taċċajt u jaqbdu miegħek għalija jien, eh, eh. Isma' xkont se tgħidli mur il-ġim. Eh? Tmur il-ġim? Tmur il-ġim kuljum.
Ma nafx għalfejn għandek bżonn tmur il-ġim. Hekk ngħid jiena nagħmel taħi. Eh, eh, x'tagħmel?
Nidħol.
Imma eh. magna tal-kafe. Nitfala dak il-50 cent u neħu kafe bil-hot chocolate moka. Eh, għalhekk, ma għasqa, jgħasqa. Imma ħalli għamil ċajt, missek, jien naf tibda tibda sport. Swimming. Swimming.
Bdejt f'mi?
Ija. Fej fej tmur? Mort il-pixxina nazzjonali għam il-ġamp. U nara kulħadd jiġri bdew tsunami, tsunami. Eh. Xejn. U waqaft. Waqaf kelli nieqaf għax ta' biex ingawdi jien. Mhux sew illi l-atleti kollha spiċċaw bla pixxina. Możek. U sabat sport fin-natura nieħu kost. Ija xi tagħmel?

Insibu aktar. Imma xħarab jew hekk. Jien naf sar u hawnhekk forsi tagħmel appell mela, inti mela, mela. għandek is-saħħa tat-television li jekk raw żimel bjond kbir tal-Olanda jismu Iżard. Iżard. Iżard. Iżard. Iżard fil-kas jibbatu email fuq infowet ta'kom. Ah. Eh, info dan sandok.
Grazzi sana, ma ħankompli għax għandi ronda l-lejla ċaw għalikum. Ċaw, zbieħ, kont trid model kellimni. Ċaw. Ċaw.
Ċaw.